bak ngai bak khan chu maw ka mo pi bak khan kan chia la ka tami he se tuan bak mi le o ma minu he ai a hmur ne la sao akalen akalen bak he ka ti tuk pa pa he kan chim le ani he zung zung zung rian rian ka ngai te hen ka hen rak tang ta amai ka hen in pok te hen rian her ka ngai te hen rak tang ta tang tang ani kan in rak ra lang mang

tlumpa tilawng ka me ma zong zong na ka theih ko ai mo le mo te chu mo in zok piak di khin hau cho ai ka mo hi chu se ba ngai ba khan chu mo ka mo pi ba khan kan chia la ka tami he se tuan bak vi le na tuan lo nga la gu tin bak ve kan un bak mi BFF te in khin selfie ka tha to la ta ta khai to te day BFF te strong in khin mo post hau le

Katin ta lo mu. Ka siang lo tak na. Na ka leng lang mong mu. Elo elo. Ka leng lang mang phil ha. Leng peng bak leng. Hin so zum phin he. Elo e. Khang tha tuk mu. Elo khang mo. Ai Thomas ra ka leng ra ka leng kan nge ning jo. Ah kan hmu lo nak zo sao nge na um bak. Oda. Tu nai kha na hoi nu hana. Ntaka kan itong e. Anrak leng te. Oh mami nu he. Ai. Amur nila sao. a ka len a ka len bak he ka ṭih tuk Iya. rian huaha zong he ngei rua lo ka te ka leng langmang Rian mi ngeih- o ta Rian ngei lo i vak vai mi kong ceih mi si teh. o ta mi mi ni manh le ma manh lo te mi zong he thoi hua thoi huaha lo Asalai amui amui ka zohnak in ka theih pa mak he na hoi no khe. o se Ah, Lam ni cu pa si kan si mu mi kong kan ceih lo e kai lo. Mm, se ani sin cun mo bia ka chim mi ke a vak vai so da te he phang tok ma rong han Alai- ani sin cun bia chim ke ka ra rin tok A lei sau mi phun si le cho. o se se Nang cu maw Thomas, ka ṭa bantuk zong, ka u bantuk zong hin kan bochanmi hi na si. Cun kan komh bak kan i komhnak zong hi a sau tuk cang e maw? Awtnak an ni cu kan ngakchia den kan i komh i de. Si, si, si, Best si. friend bantuk zong kan si cang. Si, BFF bak ta. Mah bak da. Si, na pumrua na la ṭha, na lungput kan zoh bak hin cun na pasal tuk, Hei an kar koi. kan bochan Thalawm tuk. bak se, kei zong mu, nangmah cung ah hin mu. ka far bantuk in kaan zoh cun ka chungkhat bantuk in zong kaan zoh cun ka darling bantuk in zong kaan zoh lo eh nan ka hoi kom si mu si si hoi kom bantuk hoi kom bantuk in ka ta in kan zoh mi khi se ve chu si si si a si cun nai jis chang ha khai na ji he pathum le chiu le just chang ko he a sun ka batin relay a leng rak tang pa ye o o ai rak lang mang mo na man chun rak lang mang rak lang pa

Aw, An rak leng maw kha? uta ka leng hui cu. Mah pa he kan chim le. Ani he zung zung zung rian rian ka ngei ti hin ka hin rak tang ta. Amai ka hin in pok te hin rian her ka ngei ti hin rak tang ta. Tang tang in hin kan in rak ra lang mang. A ka ning tuk thai lo se. Zu ta zung kan chim le ka darling deng mang in kan ruah ka tu cu. Ruak ko hman. A ka hal da da lo long te hi tang cang. Mapa khe ka zohnak sau ngai. Oh. Umtu dan khi hman lo. Sei sei, mun cakka chimi le. Tan han dok ngai tikha ka tu cu. Ai. Ruan ning cu. Uta. Ira ring mapa khe. Ani ani deuh ti mi pol le style deuh ti pol khe. Di cho di dai phun kim hang tuk. Ai. Suma. Sale amui chung chung bak in khin mo a thai ko. Asam tim dan ha chung chung mo. Se. Dai ti nam tar se nara ring ha ku da. Oh. Ai. Nang cu mo thong pe. Kan bau chan tuk cun nimnem te ni se cun midai te hrimhrim khi ni se maw sang le bang lawng hin in bochan lo e keimah hrimhrim hin cun maw kan herh chan hrimhrim 1 2 3 out ding phun hin si cho bak ngai cun mo kata chan kata man he nang mane chawla chaw ding bakan ota khi bakta welcome box ko mm mm phil bak la mu ole seno cun Beth, zanlei kha ka pa nih rian a ka fialnak tete pa ing kha va kal pah ka hau e ka hei chuak pah rih na mu. Ose rak leng lengmang mu. Hi ni hi ka he cun nangma in bantuk urat lengmang ko. Si se si se. Vai. Okay, vai um tha tuk kha. Ole ole. Hey, patong ha. Ni ni vak vai pawl.